Сәләме галейкум ва рахматуллахи ва бәрәкәтү, хөрмәтле мөселман һәм мөслимә кардәшләрем. Барыгызны дагын изге, мөбәрәк җомга көн белән котлыйсым килә. Раббыбыз Аллаһы Тәгалә шушы мөкатдәс вакытны һәммәбезгә бәрәкәт, бәхет, сәгадәт рәвешендә ирештерсә иде. Бала-оныкларыбызга инде бу тормышта Бу гомердә һәм ахирәтебездә иң уңышлы затлардан гына булырга насыйп әйләсә иде. Хөрмәтле дусларым, хөрмәтле туганнарым, без бик еш ишетәбез, Шөкер итеп яшик, дигәнне. Аллаһы Тәгаләгә рәхмәт әйтеп, гомеребезне уздырыйк, дигән вәгазьне һәрбер кеше ишеткәне бардыр. Ләкин күп кеше аңлап бетерми, ничек соң ул шөкер итергә, миңа бит гел җитми кебек? Менә күршенеке яхшырак, анда таныш абзыйныкы матуррак, кемнекедер баерак, төрле яктан карыйбыз дагын үзебезне ниндидер бер бичара, ниндичектер бер авыр хәлдә яшәгән зат кебек хис итә башлыйбыз. Ләкин, хөрмәтле дусларым, менә шушы шөкер мәсьәләсен аңлар өчен минем сезгә бер кызыклы һәм тирән мәгънәле кыйссаны сөйләп китәсем килә. Ул кыйссаны әгәр сез бик инде зур игътибар белән тыңласагыз, фикер йөртеп алсагыз, чын шөкернең нәрсә икәнен бик тиз төшенерсез дип өметләнеп калам. Бу кыйсса инде сөйләнелеп китә, безгә Гайсә пәйгамбәр турында, Аллаһ Тәгаләнең иң сөйгән затларының берсе бит. Көннәрдән бер көнне Гайсә пәйгамбәр янына бер бай кеше килә һәм әйтә, И Аллаһының илчесе, Әйт әле миңа, нишләп мин тормышым бәлән риза түгел? Минем ашарыма бар, эчәремә бар, киемем яхшы, өем яхшы, гаиләм сау-сәламәт, ләкин күңелем тыныч түгел минем, дип, ул Гайсәгә мөрәҗәгать итә. Гайсә, галейһиссәлам, аңа мин сиңа күп иттереп вәгазь сөйләп тормыйм, әйдә киттек минем белән, дип, тегенең кулыннан тотып ала дагын, икәүләшеп болар баралар шәһәрнең чүплегенә. мусорный свалкага. Шул чүплеккә килеп җиткәч, Гайсә пигамбәр күрә бер э, бичараны, әйтеп китик инде, бер э, урамда тора торган бомж дип әйтәбез без андый кешеләрне. Шулай бит. Бер хәл бик авыр хәлдә булган кешегә бармагын төртеп күрсәтә, күрәсеңме ди. Аның ди ашарына, аның ишәренә, аның киемнәре, аның бөтен тормышта булган шартлары тулы түгел ди. Ә синдә бөтен нәрсә бар бит ди. Һәм теге бай, чыннан дагын күзе белән карый дагын, башы белән фикерли дәген, күңеле белән аңлый. Карале, әлхәмдүлилләһи шөкер, урамда чүплектә үземә ризык эзләп җөрмим. Каядыр яңгыр сулары җыеп яткан пычарак суны эчмим. Ертылып беткән чүплектән тапкан киемнәрне киеп йөрмим. Ниндидер ташлар, агачлар астында йокламыйм. Барысы да миндә бар. Әлхәмделилләһи шөкер, мин чыннан да гын бай кеше икәнмен бит, дип, ул күңелендә бөтен булган нигъмәтләренә ризалыгын белдерә. Менә ул шөкер. Һәм ризалыкны кемгә белдерә? Шушы нигъмәтләрне бирүче Аллаһы Тәгаләгә. Һәм бу бай кеше шатланып кайтып китә бит инде өенә. Гайсә пәйгамбәрне күреп ала теге бичара, йөгереп килә дә, "Эй, син Алланың илчесе бит", ди. Сөйләп кит әле, нишләп мин гомер буе шулай интегеп яшим, урамда, чүплектә казынып, ник минем бәхетем юк дигәч, Гайсә пәйгамбәр әйтә, әйдә мин сиңа дип вәгазь күп иттереп сөйләп тормыйм, киттек минем белән бер җиргә дип кулыннан тотып, Болар инде аның белән китәләр шәһәрнең читендә юлга. Юлда бит инде без беләбез, хаир сорап торучы, кулларын инде шушындый авыр хәлдә сузып безгә ярдәм итегез дип, садака әһелләре басып торалар. Шуларны күргәч, Гайсә пәйгамбәр әйтә, Күрәсеңме, әнә теге садака әһеленең аягы юк. Күрәсеңме, әнә тегесенең кулы юк. Тегесенең тәнендә чирләр, бысының башка җирендә, тегенең акылы белән, моның сукырлык белән, тегесе шукырак һәм инде бу урамда яшәгән бичара бумыш кеше карап тора дагын бу авыр хәлле булган кешеләргә үз күзе белән карап, башы белән фикерләп, күңеле белән аңлый нәрсәне? И Раббым ди, минем чынлыкта дагын киенергә матур киемем булмаса, Тәмле иттереп ашарга, тукланырга мөмкинчелегем булмаса, матур иттереп яшәргә минем хәлем җитмәсә дә гән, минем кулым бар, минем аягым бар, минем күзем күрә, минем колагым ишетә, минем тәнем сау, сәламәт дип, әлхәмдулиллаһи шөкер дип шатланып китеп бара. Гайсә пәйгамбәрне күреп ала әнә теге зәгыйф, әнә теге гарип бәндә аяксыз кулсыз. Бер кулы белән чакырып китерә, әй Гайсә кил әле монда ди. Гайсә аның янына килә. Гайсә аның янына утыра да абзыем сөйлә дигәч, теге әйтә, мин ди аяксыз тудым. Мин гарип кеше, мин садака әһеле, нишләп Аллаһ мине шулай газаплый дигәч, нишләп минем тормышым шундый бәхетсез дигәч, ә Гайсә пәйгамбәр, син Аллаһ Тәгаләгә ышанасыңмы ди? Әйе, ышанам ди. Күңелең белән Аллаһка инанасыңмы? Әйе, инанам, Раббымны яратам дигәч, Гайсә пәйгамбәр күтәреп ала дагын шушы нечкәрә беткән аяксыз кулсыз затны аның белән бара шәһәрнең икенче ягына. Шәһәрнең икенче ягында басып торалар, бик матур, сау сәламәт, тәндә киенгән матур иттереп, тамаклары тук булган, ташларга, потларга табынучы, утларга табынучы, төрле инде мөшрик динендә булган кешеләр. Ягъни инде алар жрец дип әйтәләр, шулай бит, жреческий культ. Алар ниндидер ташларга табынып, шушы ташларга корбаннарын чалып, каннарын сибеп, ниндидер догалар укып торган булалар. Гайсә пәйгамбәр әйтә, Теге бичарага аяксыз, кулсызга карап, карале, әнә синдә нәрсә бар ди, һәм теге кешеләрдә нәрсә юк ди. Һәм теге аяксыз, кулсыз гарип бәндә күзе белән карап теге кешеләргә, акылы белән фикерләп, күңеле белән нәрсәне аңлый? Бәлки минем ди матур киемнәрем юк ди. Бәлки минем тәмле ризык ашаганым юктыр ди. Бәлки минем әнә теге кешеләрнеке кебек сау-сәламәт аякларым, кулларым юктыр ди. Ләкин миндә Аллаһы Тәгаләнең иң зур бүләге бар, ул минем күңелемдә иманым, ди. Мин ди ташларга табынмыйм, ди. Мин ди ниндидер сынымнарга баш иеп, алардан дога кылып, ярдәм итегез миңа дип сорамыйм, мин бер Аллаһыдан сорыйм. Минем бер сакчым бар, минем бер нигъмәтләндерүче бар, минем бер Раббым Аллаһы Тәгалә бар, дип, ул чын күңелдән шатланып елап та җибәрә. Хөрмәтле дусларым, бу тормышта без күп нәрсәне сатып ала алабыз. Күп нәрсә безгә инде әти-әниләрдән калырга мөмкин. Ләкин иң мөһим, безнең күңелебезнең ризалыгы белән тулы булган иң зур бүләк ул безнең иманлы булып яшәвебез. Ул әти-әнидән дә калмый, аны сатып алып та булмый. Аны каядыр урамда эзләп табып өйгә кайтып, кабызып та җибәреп булмый. Юк, ул безнең күңелдә була ала торган хис. Әгәр безнең күңелебездә хис бар икән Аллаһ Тәгаләгә ышану, аны ярату, аңа карата иман белдерү, ничектер шушы иман белдереп кенә түгел, аңа шөкер йөзеннән намаз укып, аңа шөкер йөзеннән догаларыбызны кылып, аңа шөкер йөзеннән үзебезнең күңелләребездә булган теләкләребезне багышлап, и Раббым Аллаһ, син генә нигъмәтләндерәчен, Син генә безне бу тормышта ризыкландырасың. Әнтә архамур рахимин, син генә рахимлеләр, син генә шәфкатьлеләрнең, я Рабби Аллаһ иң бөеге дип, без үзебезнең догаларыбызны багышлыйбыз икән, бездән дәген байрак кеше юк бу дөньяда. Бездән дәген сәламәтрәк кеше юк бу дөньяда. Бездән дә бәхетлерәк кеше бу дөньяда юк. Чөнки вакыты килеп җиткәч, акчаның дагын кадере калмас. Вакыты килеп җиткәч, исәнлекнең дә ген безгә кадере калмас. Вакыты килеп җиткәч, яраткан бала оныкларыбыз да ген безнең читтә каласак, калачак. Һәм вакытыбыз килеп җиткәч, каберебезгә төшкәч, Аллаһ Тәгалә каршында безне бер генә коткаручы, безгә бер генә шатлык, бәхет бирүче нәрсә, ул безнең күңелдә булган Иманыгыз. Шуңа дагын, хөрмәтле дусларым, хөрмәтле туганнарым, күңелдә иман булган кеше, күңелендә чын яратып Аллаһ Тәгаләне сөйгән кеше, ул Аллаһ Тәгаләгә шөкер итә белә. Ул һәрбер биргән ризыкка күпме ул, азмы, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтә. Ул Аллаһы Тәгалә аңа 80 елны яшәргә насыйп иттеме, 20 елны яшиме, ул һәрбер көне өчен Әлхәмдулиллаһи шөкер, бүген уяндым, Әлхәмдулиллаһи шөкер, бүген йокларга ятам дип, һәрбер көненең кадерен белә. Шуңа да хөрмәтле дусларым, хөрмәтле туганнарым, Аллаһы Тәгаләгә шөкерле булыйк. Без бу дөньяда кунаклар. Без бу дөньяда вакытлыча килгән затлар. Без бер ишектән кердек, икенче ишеккә чыгып китәбез. Шушы ике ишек арасында безнең тукталышыбыз, җәмәгать, ничәдер елга гына сузыла. Беребез дә белми, кайчан безнең Аллаһы Тәгаләнең мәңгелегенә күченүебез. Шуңа тагын Аллаһы Тәгаләгә шөкер итик. Бар булганына да шөкер итик, булмаганына да шөкер итик. Ничек татар халкы әйтә, безнең инде татар халкы бик хикмәтле халык бит инде ул. Булганына шөкер, калганына төкер. Ну булмады, булмады. Әлхамдулиллаһи шөкер дип яшә. Чөнки бу тормышта иң кадерле, иң бөек нәрсәбез ул безнең күңелдә булган иманыбыз. Шуңа дагын Иң зур шушы иманыбызны сакласак, калганына шөкер итеп гомер итсәк, бездән дәгән бәхетлерәк затлар бу дөньяда булмас. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә разый булсын, тазалык, саулык, сәламәтлекләрен бирсен бөтенебезгә дә. Әссәләмү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.